Безнең кворум җыелды дип саныйк. Әйдәгез. Без инде 11 кеше җыелдык монда. Аңа күрә экранга башласак та була. Халык инде керә барыр, без сөйли барырбыз. Инде бөтен кешене утырмыйк. Ә, тагын бер кат барыгызга да хәерле кичләр. Барыгызны да күрергә мин бик шат. Ә, ниһаять инде мин ике ат бар. Ә, шуңа күрә ә, монда инде бергә күрешергә мин барыгызны күрергә бик шат. Ә, бүген без ә, нәрсә турында сөйләшәбез? Бүген без сөйләшәбез. Так. Бүген без сөйләшәбез инде ясалма фәһемнәр ярдәмендә видео ясау турында. Бу өлкә ничек дип әйтим? Бер яктан яңа, чөнки инде менә узган атна эчендә генә бу видео ясау өлкәсендә безнең инде гомер күрмәгән сыйфаттагы яңа ясалма фәһем модельләре барлыкка килде. Шуңа күрә алар турында да без инде сөйләшеп узабыз сезнең белән һәм инде ә, бик күп кызыклы мәгълүмат, бик күп кызыклы информация без күрербез дип өметләнәм. Шулай. Так, башка кереш юк буга, әйдәгез инде инде кечкенә генә презентацияне күрсәтеп үтәм, аннары инде ә, ничек, ничек ясарбыз? Монда инде презентация һәм презентация түгел инде бу. бер-ике фикерне генә инде ассызыклап узып, әзрәк теоретик рәвештә моны кызын карап узасыбыз килә. Аннары инде мин теге булган хәзерге замандагы кызыклы модельләрне сезгә күрсәтеп узармын. Максаты нидә? Максаты менә инде ясалма фәһемнең нәрсә булдырганын, нәрсә эшли алганын тулырак өйрәнү, тулырак карауга багышланган. Шулай. Инде бүген без сөйләбез видео турында, һәм инде видео турында без ике әйбер белергә тиеш. Техник яктан һәрбер видео ул фотографияләр тасмасы һәм аудио тасмасы. Э, гомумән алганда, видеоның башка бер инде аермасы юк. Ягъни инде элекке заманда видеоларны ничек инде теге нәкъ менә физик тасмада яздырылганнар да һәм инде анда минем аңлавымча һәр тасманың һәрбер ячейкасында инде һәрбер аерым бер кадр ясалган булган һәм шул инде шул кадрларны әйләндереп кешелеклелек инде ниндидер үзенчә видеолар барлыкка китергән заманында һәм ул инде физик тасмалардан җыелып физик менә шундый теге фотокарточкалардан җыелып, инде тулы бер видеога әверелгән. Инде Советлар Союзындагы мультфильмнарны карасак та, анда да мультфильмнар шундый механика белән төзелә. Инде ә, пластилиннан ясапмы, тагын нәрсәдән ясапмы, ниндидер фигуркаларны ясап, аларны бик еш рәвештә фотога төшереп, ну инде ниндидер рәвештә саклап, Инде аларны бер тасмага җыйгач, инде барлыкка килә ниндиләр э, мультфильмнар. Шуңа күрә элеккегерәк фильмнарны, элеккерәк мультфильмнарны карасагыз, анда инде кадрдан кадрга күчү, алар теге чын-чынлап күзгә күренә. Без инде аңлыйбыз, менә монда бер кадр иде, аннары икенче кадр, аннары өченче кадр, аннары дүртенче кадр. Мәктәптә укыганда да кайберләре кайберләребез әле аның белән уйнап маташканбыздыр. Теге дәфтәрнең читенә төрле кешеләрне ясап, аның төрле позаларын ясап кулын күтәрәме кулын кечкенә э, төшерәме инде теге дәфтәрнең битләрен тиз генә теге э, ничек дип әйтим инде шалтыратып алганда анда инде үзенчә бер видеога охшаган ниндидер анимация барлыкка килә шуңа күрә инде ул без белергә тиеш видео ул бары тик фотографияләр тосмасы узган дәрестә райнур сөйләп узды инде безгә күпчелек э, фотография һәм рәсем ясаучы ясалма интеллектларны. Шуңа күрә инде ул менә шул ясалма фәһемнәрне видео тудырырга да ниндидер бер базис дип санарга була, чөнки алар безгә барлыкка китерәләр рәсемнәрне һәм инде шул рәсемнәрнең бик зур җыелмасын без җыйгач, барлыкка килә безнең видео. Видеоряд һәм ул инде безнең өчен тик бер анимация булып тора. Видеоларның инде нинди аермасы бар, ул инде бер секунд эчендә анда 60лап я 60 90 120 яки 30 кадр булырга мөмкин шуңа күрә безгә кирәк бик күп кадрлар һәм инде монда туа төп безнең авырлыклар кадрдан кадрга күчкәндә ягъни рәсемнән рәсемгә күчкәндә безнең дөньябыз гомумән алганда стабиль булырга тиеш ягъни әгәр дә мин хәзер сөйлим икән минем теге йөзем минем кулым минем минем инде авызым селкенергә тиеш ә минем арттагы бернәрсә селкенмәскә тиеш Һәм инде а, ясалма фәһемнәрнең гадәттә менә шуның белән иң зур проблемалар барлыкка килә иде. Һәм инде иң беренче видео ясаучы ясалма фәһемнәргә карасаң, анда андый андый а, ул мәсьәлә бер вакыт, ну, күпчелек очракта эшләмәде, анда инде фонда болай уйнап йөри, кеше үзе дә уйнап йөри, аның инде теге төрле авызы да селкенә, колагы да селкенә, стенасы да селкенә, бөтен нәрсә селкенә иде. Хәзер инде менә 23 ел, 24 елның башы эчендә бу өлкә инде бик зур прогресска иреште һәм менә шушы прогресс безгә технологиянең технологик яктан яңа юллар ача, чөнки без инде чын җанлап яхшы анимация, яхшы рәсемнәрне ясалма фәһем ярдәмендә ясый алабыз. Һәм инде шул вакытта аудио тасма, аудио белән эшләү турында без инде киләсе атнага алып сөйләшеп китәрбез. Э, аның шулай ук үз үзенчәлекләре бар. Аудио формат белән эшләү исламов хакында ул гомумән э, фотография, текст белән чагыштырганда башка процесс. Чөнки тавыш инде ул гади физик дулкыннар җыелмасы. Шуңа күрә физик дулкыннар җыелмасы белән э, үзенчә эш итәргә кирәк. Һәм инде шуңа күрә моның белән эшләү үзенчә бер кызыклы процедура булып тора. Мин инде бәлки э, теоретик яктан да аның ничек эшләгәнен сезгә әзрәк сөйләп узармын. Ләкин гомумән алганда инде э, аудио ул аудио, аудионы без барыбер теге башкача күз алырга тиеш. Ә хәзер әйдәгез инде видеоның нәкъ менә фотографияләр тасмасы булган өлешенә күбрәк күзәтү ясыйк. Һәм инде аның белән нишләп булганын, аның ничек барлыкка килгәнен без әкренләп генә әзрәк кешенең белән сөйләшеп узарбыз. Монда теге кечкенә генә шулай ук кечкенә генә тагын бер слайд. Ничек кулланып була соң дигәндә, монда инде куллану рәвешләре бик күп төрле. Нәрсә генә язсак та була. Һәм инде монда безнең артык теге чикләребез юк. Мәсәлән, мәсәлән, мәсәлән, шулай инде маркетинг реклама өлкәсендә бу бик еш бик нык кулланыла. Ягъни без э, профессиональ актерларны ялламыйча, ниндидер профессиональ студийный э, видео төшерү кулланмыйча, инде бары тик ясалма фәһем ярдәмендә генә ниндидер реклама роликлары һәм башка башка башка маркетинг материаллары эшли алабыз. Күпчелек инде зур ширкәтләр моның белән кулланып карап, моны күрсәтеп, чын чынлап та кызыклы результатлар күрсәтте. Моны яшереп булмый, яшерен батырын түгел, инде бик күп дөньяның брендлары хәзерге вакытта рекламаларын менә шы ясалма фармнар ярдәмендә булдыралар. Һәм инде ә, мин әйтеп узганча, узган атнада дөнья күрде гомумән кешенең

яки гади э, съемканы алып без инде аны мультфильм форматына күчерә алабыз э, аның өчен безгә артык теге зур э, көч куярга да кирәкми шулай инде фильмнар анимацияләрне ясый алабыз шулай ук теге әйтеп узганымча безгә инде хәзер студия яллап анда нинди профессиональ видеолар төшерү кирәкми без инде гап гади рәвештә текст белән язып текст белән аңлатып бер ниндидер теге базис фотографияләрне күрсәтеп яки күрсәтмичә инде чын чынлап видеолар ясый алабыз шуңа күрә боларны инде без шулай карарбыз узарбыз шулай ук тагын бер бик кызык өлкә ул виртуаль аватарлар мәсәлән мәсәлән мәсәлән минем бу ноутбуктан кызганычка каршы ул функция кушылмаган ә, миңа аның өчен аккаунтка керә кирәк, мин инде бу компьютердан аккаунтка кермәдем. Мин инде теге әйбердә, ә, Zoom-да үземнең урынга аватарны куеп, аватар аша сөйләшә алам. Ә, пым пырым пырым пым. Әйе, миңа хәзер каядыр керергә кирәк аның өчен. Мин дә аның белән хәзер шөгыльләнеп ята алмам, ләкин, ә, менә шунда минем урынга инде минем мимикамны кабатлап, минем инде ничек дип әйтим, башымның йөрешен кабатлап, инде аватар да сөйли ала, ул инде хәзер авыр процесс түгел, аны инде күпләр эшләде. Боларны шулай ук сезнең белән хәзер карап узарбыз. Шулай ук инде без 2D, 3D модельләштерү ясый алабыз, төрле предметларны, төрле дөньяларны, төрле модельләрне видео рәвешендә без сезнең белән карый алабыз, бик җиңел рәвештә, һәм инде алар бөтенесе дә ә, текст ярдәмендә, гади кеше инструкциясе ярдәмендә ә, үзгәртелә һәм җайлана ала. Бу инде гомумән теге башка сыймаслык нәрсә. Без әгәр дә видео бар икән, без ул видеога әйтә алабыз, ә, әйдәле син миңа менә бу кеше урынына башка төрле кешене яса дип, яки менә бу бинаны алып ат, теге бинаны өстә дип, һәм башка шундый теге гади кеше теле белән әйтеп, бик күңелле эшләр эшли алабыз. Бу, гомумән алганда, әле бер ел элек тә башка сыймаслык результат. Шуңа күрә менә миңа калса 24 елда безнең инде менә шушы видео ясау өлкәсендә аеруча зур прогресска без ирешербез дип уйлыйм. Һәм инде шуңа күрә бу өлкәне күзәтеп барырга, карап барырга тәкъдим итәм. Без инде чатта да яңалыкларны алып барырга тырышырбыз. Әлегә әлегә тик алып бармыйбыз, ләкин инде моны барыбер теге комьюнити форматына күчереп, бер-беребез белән бүлешеп, сез дә күрсәгез, җибәрегез, без дә күрсәбез, җибәрәбез. Инде боларны карап барырга кирәк, чөнки 24 ел миңа калса нәкъ менә видео өлкәсендә аеруча зур үсешкә, үсеш елы булыр. Чөнки 20-23 елда беренче чиратта инде безнең теге текст белән эшли торган ясалма фәһемнәр үсте. Чат GPT аркасында бөтен кеше шулар турында сөйләште. Хәзер инде миңа калса бөтен кеше менә видео белән эшләүче ясалма фәһемнәр турында сөйләшер. Һәм инде без бик күп бик күп бик күп эшләр эшли алабыз. Инде бер кечкенә генә мисал, ансының мин сайтын тиз генә таба алмадым, шуңа күрә картинка рәвешендә генә күрсәтәм. Инде менә шул ясалма фәһем ярдәмендә без киемнәрне киеп карый алабыз, үзебезне там төрле якка борып, нитеп, гади генә менә шушы камералы экран янына килеп, ул камераның камерага карап, без инде киемнәр сайлап, аларны безнең өстебездә ничек утыруын бик җиңел рәвештә карый алабыз. Кайсы бер инде чит ил ширкәтләре боларны үзләренең кибетләрендә көттеләр. Бу миңа калса инде безнең илгә дә килеп, безнең илдә дә популяр технологиягә әйләнер дип уйлыйм. Чөнки а, кибетләргә үзенең продукцияләрен сату өчен миңа калса бу бик бик бик яхшы инструмент. Шулай. Әйдәгез хәзер инде конкрет мисалларга күчик. А, иң кызыгы бер хәбәрдән башлыйсым килә. Бу турыда инде бөтен кеше язды, бик күп җирдә яздылар, сезнең үзегезнең дә ишеткәнегез бардыр. А, Гонконгта бер финансист, бер зур компаниянең финанс директоры а, мошенникларга 25 миллион доллар акча күчерә. Ничек була? Аны Zoom аша менә без хәзер ничек сөйләшәбез, Zoom аша очрашуга чакыралар да, аның ничек дип әйтим инде, җитәкчеләре исеменнән кереп, аларның йөзе белән, аларның тавышы белән бу кешегә инде кайсы бер реквизитларга ниндидер э, эшләр өчен акча акча күчерергә өндиләр. Бу инде бу процесс бик озак вакыт бара, чөнки инде корпорацияләрдә тиз генә 5 минут эчендә 25 миллион долларны күчереп булмый. Ләкин инде алар менә шушы очрашулар аша кешене чын-чынлап 25 миллион доллар акчаны ниндидер счетка күчерергә өндиләр. Һәм инде финансист бу 70 миллион доллар акчаны күчерә һәм инде бер нәрсә булмаганын аңлый. Һәм инде шуннан соң анда полицияләр нәрсә эшли башлый, ләкин бу гомумән алганда коточкыч хәл. Чөнки бу безнең гадәти тормышыбызда да бара. Мин монда скриншотлар табырга онытканмын, менә хәзер генә искә төште бу очрак. а, безнең үзебезгә буенча кагыла ала. Менә бу менә бу мәсьәләне исәптә тотуыгызны сорыйм. Чөнки бу чынлап бик безнең куркынычсызлыгыбыз өчен бик мөһим мәсьәлә. Хәзер инде, мәсәлән, шул ук Телеграмда безнең аккаунтларны урлап, безнең туганнарыбызның аккаунтларын урлап, алар исеменнән безгә менә түгәрәк сообщениеләр җибәргән килнер. Без инде түгәрәк түгәрәкне яздыралар, анда инде безнең туганыбыз яки безнең дустыбыз үзенең тавышы белән, үзенең стиле белән бездән акча сорый мәсәлән. дустым, әйдә әле син миңа 10 мең акча җибәреп тор әле атна ахырына кадәр дип. Һәм бу видеода кешенең тавышы да, мимикасы да, хәтта сөйләм рәвеше дә чын булырга мөмкин. Чөнки ясалма фәһем ярдәмендә кешенең йөзен клонлаштыра алабыз, аватарын ясый алабыз, тавышын клонлаштыра алабыз. Ә аның сөйләмен күчерер өчен безгә инде аның бары тик элеккеге чатларында ничек аралашканын карау җитә. шуңа күрә инде бик күп э, мошенниклар хәзерге заманда нишлиләр алар аккаунтны урлыйлар ә, кеше исеменнән теге гадәттә ул ничек сөйләшкән шулай синең белән аралашуны дәвам итәләр һәм инде менә шул аралашу дәверендә бер моментта алар синнән акча сорыйлар һәм инде синең акчаны алып югалалар шуңа күрә хәзерге заманда әгәр дә туганнарыгыз дусларыгыз танышларыгыз ничек тә булса сездән акча сорыйлар икән аларны үзләренең номерына шалтыратмыйча берничә кешедән белешмичә инде акчаны җибәрә күрмәгез, чөнки инде бу чын-чынлап безнең теге заманның куркыныч бер вакыйгасы. Э, чөнки, чөнки, чөнки технологияләр инде алар теге яхшы кешеләргә, начар кешеләргә дә бер үк дәрәҗәдә э, алар куллана ала һәм шуңа күрә инде моны шундый теге начар эшләр өчен дә кулланучылар саны бик күп. Һәм ул инде чын-чынлап мөмкин. ә, нинди аватарлар ясап була соң дигән мәсьәләдә мин сезгә бер кечкенә типа бер сервисны күрсәтеп узасым килә бу ә, хейджен дип атала ә, бу менә нәкъ менә ai аватарлар ясауга ә, каралган менә монда күрсәгез инде бар мәсәлән боларның үзләренең ә, оештырышларын видеосын ә сез хәзер аудионы ишетмисездер дип саныйм мин әйдәгез әле мин экранны яңадан

менә шулай иттереп инде минем исемнән дә төрле видеолар ясап була мәсәлән инде менә шы аватарны кулланып мин инде аңа ниндидер текст язам мәсәлән инглиз телендә һәм ул инде моны минем тавышым белән рәхәтләнеп озвучка ясап бирә ала һәм инде шы рәвештә бик күп контент хәзерге вакытта ясарга мөмкин мәсәлән инде күп кешеләр инстаграмнарын нәкъ менә шулай алып бара

Һәм инде менә шушы рәвештә э, монда күп телләрдә аудио эшләп була. Һәм инде мин менә монда submit сүзенә баскач, Привет, как поживаешь? Сегодня мы разбираем тему генерации видео с помощью генеративного искусственного интеллекта. вот. Һәм инде менә шушы рәвештә без инде ана нинди кирәк шундый текст яза алабыз. Э, һәм инде бик күп бик күп бик күп санлы телләрдә аны ничектер э, эшли алабыз менә монда телләр списогы бар гарәп теле индер бангладеш болгария каталан э, китай һәм башка башка башка бик күп телләр кызганычка каршы монда татар теле юк э, ләкин шуңа да карамастан мәсәлән төрк теле бар һәм инде без төрк телен сайлап төрек ничек дип әйтим

Ә, шул ук рәвештә инде без теге нинди нинди телдә телибез, шундый телдә үзебезгә кирәкле контентны ясый алабыз һәм инде менәшә үзебезнең йөзебезне йөзебез белән, үзебезнең дикция белән, үзебезнең мимика белән инде а, менә шушы видеоны булдыра алабыз. Монда нинди мөһим момент бар? Монда бары тик кирәк безнең 2 ми- 2 минут камераға карап нәрсәләр сөйләвебез. Менә бу видеода инде мин 2 минут камерага нәрсәләр сөйләдем, ул инде минем мимикамны, минем сөйләү рәвешемне, минем тавышымны истә калдырды һәм инде шул тавыш белән менә бу бөтен э, аудиоларына э, язып бирә. Мин әле монда хәтта татарча, мәсәлән, э, аудиоскрипт яздырсам, Ул инде шул ук аудиога да, аудионы да монда күчереп бирә ала. Һәм инде тел, э, дип, авызның эш, ничек дип әйтим, йөрешен дә инде ул менә хәзер безгә анышлап бирә ала. Әйдәгез, мәсәлән, менә шунда язып, хәзер инде сезгә нәрсәдер сөйлим, менә ш, мин сөйләгән арада менә бу аудио яздырыла. Һәм инде менә ш яздырылган аудионы мин үземнең аватарга яки башка бер аватарга куям икән, ул инде аватар

файдалысын да без шулай иттереп эшләп чыга алабыз. Ә, бу минем инде сөйләгән видеом хәзер әзерләнә 27% дигән. Ә, ул инде әзер булгач, без аны шулай карап карый алабыз. Шул рәвештә инде без менә бу аватарларны татар телендә дә сөйләштерә алабыз. Һәм инде, мәсәлән, безгә кирәк икән төрле видеоблоклар. Без инде төрле видеоблоклар төшерер өчен безгә ә, сәгатьләр буе студиядә утырып нәрсәдер яздыру кирәкми. ә бары тик 2 минут студиядәме яки башка җирдәме гади телефонга видео төшереп куябыз да. Һәм мин менә шул видеоны менә шушы рәвешле анимация ясап, аватарны сөйләштереп, без инде үзебезгә ниндидер әзер видеолар ала алабыз. Бу өчен чынлап инде безнең блогинг индустриясен татар телле блогерларга бу инде бик зур үсеш бирергә мөмкин, чөнки инде бу рәвештә, рәвешле яңа материал барлыкка китерүнең бәясен күпкә нык төшереп була. Әлбәттә ки, инде моның инде сыйфаты студиядә яздырылган сыйфатка килми, ләкин инде безнең инде блогерларыбызны карасак, бөтенесе дә артык яхшы сыйфатта видео төшерәләр дип әйтмәс идем. Һәм инде халыкка гомумән артык яхшы сыйфаттагы видео кирәк тә түгел. Аңа инде ниндидер бер кызык материал кирәк. Шуңа күрә инде менә бу видеоларны алып, аларга яхшы ә, ничек дип әйтим монтаж ясасак бу инде күп җиткән һәм инде ниндидер яхшы ә, мисалларны яхшы материалларны без инде шулай итеп булдыра алабыз 68 процент миңа тагын хәзер 32 процент тулганчы нәрсәләр сөйләргә кирәк мен сезгә нәрсә сөйләшим белмим әйдәгез бу видеоны көтик Так, ул арада әйтеп узарга кирәк инде, менә бу Хейджен Исламан сервислар, алар күбесе түләүле. Бу бик мөһим момент. Ләкин инде гомумән ясалма фәһемгә багышланган өлкәдә мин инде ялгышмасам әйтеп узган идем, бушлай сервислар гадәттә начар була. яхшы сервис гадәттә яхшы булмый, ай, бушлай сервис гадәттә яхшы булмый. Шуңа күрә алар өчен түләргә кирәк, чөнки бу видеоны ясау ул бик зур, бик зур хисаплау ресурслары таләп итә. Менә бу видеоларны менә ясар өчен генә дә миңа калса инде анда йөзләгән меңлек компьютерлар кимендә кирәк. үзебез генә әйтсәк, ә бу инде Хейджинның, аларның менә бу компьютерлары һәм башка технологияләре, алар миңа калса йөзләгән мең генә түгел, ә дистәләгән миллион доллар торалар. Һәм инде аларның менә бу типа алар өчен бу чын-чынлап кыйбат. Бер видео, мәсәлән, 27 секундлык. Ул кимендә 27-не 60-ка тапкырлыйбыз да, ничә кадр була? Ул була безнең мең ярым кадр. Менә мең ярым рәсем болар менә шушы видео өчен ясыйлар. Һәм инде ул рәсемнәрне бер калыпка җыялар, шуңа күрә бу чынлап мин бик авыр процедура, хисаплау ягыннан да, вакыт ягыннан да һәм инде компьютерлар ягыннан да. Менә әйдәгез карап карыйк, нинди видео булып чыкты. Мин инде чын-чынлап татар телендә ана озвучка бирдем. Беренче кадры бик матур килеп чыкмаган, конечно.

Ничек сезгә? Комментарийларга язып җибәрегез. Чынбарлык белән нык аерыламы яки әгәр дә мин менә бу видеоны хәзер зумда күрсәтсәм һәм бу видеода күрсәтсәм, сез аермасын сизә алар идегез микән? Чатта үзегезнең фикерләрегезне, эмоцияләрегезне язып бирә аласыз. Бу өчен чынлап минем аңлавымча, гомумән башка сыймаслык технология һәм башка сыймаслык результат. Э, шуңа күрә монда э, кирәкле барча эшне дә булдырып була. Ләкин инде монда әйтик, аларның саклану чаралары бик күп. Э, чөнки мин инде башка кешене куеп, монда аның аватарын ясый алмыйм, чөнки аның үзеннән инде ризалык кирәк. Бу әйдәгез тагын бер тапкыр карыйбыз. Менә бу видео мин түгел. Менә бу аватар минем исемнән инде үзе менә бу видеоны язып, менә хәзер инде сезгә нәрсәдер сөйлим, менә шу мин сөйләгән арада менә бу аудио яздырыла. Һәм инде менә шу яздырылган аудионы мин үземнең аватарга яки башка бер аватарга куям икән.

Шулай дөрес язасыз Instagram турында. Instagramда бик күп блогерлар хәзер нәкъ менә шулай эшлиләр. Так, Ринат әфәнде сезгә видеоның тавышы Так, башкаларга ишетелде микән видеоның тавышы? Ишетелмәгән булса, бу проблема. А, ишетелде диләр. Так. Ярар, әйдәгез, мин бу видеоны әле өстәмә чатка да ыргытырмын. Ә, Сезгә карап карар өчен. Бу, әйе, Римзилә абый дөрес әйтәс, бу минем ясалма двойник дисәк була, ясалма аватар. Һәм инде мин бу аватар күзлегеннән инде төрле сүзләр сөйли алам. Әгәр дә бу аватар башка кешенең кулына эләгә икән, алар минем исемнән нинди нәрсә телиләр, шуны сөйләтә алалар. Һәм инде әгәр дә сез хәзерге заманда интернетта берәр ә, атаклы шәхеснең ниндидер провокацион сүзләр ә, сөйләп чыкканын күрәсез икән, ә, бу инде чын-чынлап, ничек дип әйтим, ә, ясалма фәһем ярдәмендә ясалган фейк булырга мөмкин. Аңа күрә хәзерге вакытта инде теге берәр информация күрәсез икән, аның дөреслеген исбатлаганча аны ялган дип санасагыз да була, чөнки бу өчен чынлап бик куркыныч технология. Так, ә димезләр, кытайча да сөйли аласыңмы дидегез, сөйли алам. Моны рәхәтләнеп ясап була. Ә, Тек ясыйммы? Әйдәгез. Ярый, хәзер. Так, мин моннан хәзер чыгам. Мин монда әйберләр булгач. Так. Миңа кирәк яңадан кайтабыз. Инде алабыз.

Текстны, так, моңа ни өчен текстны үзгәртергә белмим. Ә, чөнки мин текстны монда язырга тиеш. Так. Берәр җайлы гына әзер текст файл алырга кирәк. Әйдәгез, менә моны алыйм. Моннан текстны алам. Куям монда. Менә монда басам тәрҗемә итергә дип кытай теленә. Кытай теленә тәрҗемә итәбез һәм басабыз ясарга. Һәм көтәбез тагын берничә минут. Бу инде гомумән алганда теге башка сыймаслык технология. Чөнки менә бу хамим теге кытай теленә күчерсен өчен әзрәк әле бу уйлый. Ә, нигәдер кытай телендә бу миңа моны сөйләп бирә алмаска охшап тора. Хәзер яңадан әйтеп карыйк әле. Ләкин инде гомумән алганда, монда менә шул нинди телдә кирәк, шундый телдә инде без үзебезчә видеолар ясый алабыз. Ялгышмасам, кайчан булган иде әле ул? Менә бу технология барлыкка килгән мизгелләрдә бер өч-дүрт ай элек ниндидер министрлар коллегиясеннән соң ниндидер очрашудан Рөстәм Нургалиев
Так, Рөстәм Нургалиевның ниндидер сөйләвен менә шулай иттереп, нәкъ менә шулай иттереп, күп төрле төрләрдә видео ясап чыгардылар. Һәм бу инде чынлап теге интернетта мем булып таралды. Моны инде бик күп кеше теге репостлар ясап, күрсәтеп, инде ниндидер кызыклы шундый мисалларны күрсәттеләр. Шуңа күрә бу технология инде чын-чынлап менә шундый мәсьәләләр ясарга ирек бирә. Һәм инде сез аңлыйсыз, менә шул шундый ук рәвештә берәү сезнең туганыгызны яки үзегезне алып, сезнең яки туганыгыз исеменнән әллә нәрсәләр сөйләргә мөмкин. Һәм инде шулай ук кешене алдаларга да моны кулланырга мөмкин. Так, Ремзә, кайдан алына бу текст? Әллә кайдан. Нинди текст куясыз, шуны әйтә. Монда текстның теге ниндидер калыпларга туры килүе кирәкми. Сез нинди текст язасыз, ул инде шул текстны язып бирәчәк. А, бу сервисларны видеофильмнарны татар теленә тәрҗемә итү өчен кулланып буламы? Мәсәлән, башта субтитрлар ясыйбыз, аннары соң алар татар телен тәрҗемә итәбез, аннары соң тавышлатабыз. Әйе, гомумән алганда, менә бу сервис белән генә аны эшләп булмыйдыр дип уйлыйм, чөнки монда инде яздырылган аватар кирәк. Ләкин гомумән алганда технологик рәвештә без моны булдыра алабыз. Моның өчен бар LipSync дигән технология. Теге инглиз теленнән тәрҗемә иткәндә lip ул инде иреннәр, sync дип аларны э, синхронизацияләү. Инде менә шул технология ярдәмендә без гап-гади рәвештә, мәсәлән, э, видео фильмның видеосын алабыз, яки мультфильмның. Андагы э, текстны үзгәртәбез һәм инде шунда күрсәтелгән геройга менә шул LipSync э, липсинг технологиясен кулланып инде ул кешенең мимикасын үзгәртәбез бу чын чынлап хәзерге вакытта теге шишелгән мәсьәлә без инде ул мәсьәләне шулай итеп шешә алабыз һәм инде видеоларны бик нык сыйфатлы рәвештә күчерә алабыз әйе тавышы да оригиналга якын ясап була монысы инде voice clone дип атала бу инде теге тавыш белән эшләү ясалма фәһеменә күбрәк карый. Бу турыда без сезнең белән киләсе дәрестә инде сөйләшеп китәрбез. Ләкин гомумән алганда, әйе, тавышын да нәкъ менә оригинал телендә эшләтеп була. Сәм, менә сез монда күрәсез ич, бу бит минем тавыш белән төрекчә, кытайча, татарча, русча текстларны сөйли. Тавыш әлбәттә инде теге 100% нәкъ минеке түгел, ләкин инде бик э, теге. Белмәсәгез, аны инде гадәттә аерып булмый. ә, так безнең видеобыз 65 процентка әзер кытай телендә шуңа күрә менә кытай телендә минем ничек сөйләшкәнемне күрәсегез килсә әйдәгез тагын бер минут көтик тә инде сәйдәшнең кытай телендә видео ә, сөйләгәнен инде хәбергә карап узарбыз
әгәр дә мин сөйләсәм синнән урыс телендә яки татар телендә син шулай мине кытайча сөйләтеп яздыра аласыңмы әйе әйе кирәкле любой кешене шундый телдә сөйләтеп яздырып була. Менә мин хәзер нигә дә яздырып алырга телим. Менә синең әле менә бу язмаңның текстын чыганагында, что бу менә күренсен, что шушы әйбер ясалма синең аватар икән. Әйе, мин менә бу яңалыктан алдым. Финансист, финансист инцидент, финансист изган конга дигән бу бу бу каян алынды бу бер ниндидер э, бер сайттан гуглдан табылган бер сайтта бу хәбәр менә бу теге э, финанс өлкәсендәге 25 миллионлык мошенничество турында инде менә э, шул шул текстны чатка куяле шушы әле аларның урысчасын чатка куй миңа кешегә күрсәтер өчен әйдәгез синең кытайча так мин кулланырмын Әйдәгез, менә монда җибәрдем. Инде чатка куйды.
Zoom-да чатка куйдым, күрсәгез. Һәм инде менә шуны кулланып, менә мин видео әзер. Вот шушының, менә шушы кызык була менә ул.
Ая. Русчасы да бар, кытайчасы да була инде. Ая. Менә ха, мин кытай телендә шуны хәзер сезгә сөйләп узам.

Безнең хәзерге вакытта чын фотографияне, чын э, текстны, чын видеоны ясалмадан аерырга мөмкинлегебез юк. Техник рәвештә ул мөмкин түгел, э, чөнки ясалма фәһемнәр алар инде нәкъ менә чынга ошаш булыр, булырлык итеп ясалган. Һәм инде шуңа күрә аларның теге менә бу прогрессы кызганычка каршы безне менә шундый дөньяга илтте. Шуңа күрә әйтеп узганымча инде, әгәр дә сез берәр шаккаткыч информация күрәсез икән, сез аны беренче рәттә тикшерегез. бик нык тикшерергә киңәш итәм чөнки инде нинди генә видеомы материалмы күрсәгез ул инде хәзерге вакытта ясалма фәһем ярдәмендә эшләнгән булырга мөмкин ягъни ялган дөреслеккә туры килмәгән һәм башка нәрсәләр булырга мөмкин мәсәлән инде бер ара интернетта таралды эйфель башнясында парижда янгын чыккан икән дип Ал инде яңа чыкканның фото-фото видеоларын алар бары тик ясалма фахим ярдәмендә ясалган була. Һәм инде шуңа да карамастан бу материал бик нык тарала. Макара журналистлар өчен бу инде аеруча мөһим булып тора миңа калса. Чөнки чын чынлап куркыныч дөнья, е комментариядә язылганча, чөнки менә бу технологияләр инде безгә хакны ялганнан аеруны тагын да нык авырайталар. һәм инде информацияне тикшерү өчен безгә аеруча игътибарлы булырга кирәк. Чөнки инде кем нәрсә тели, шуның белән шуны эшли ала, һәм инде бу чын-чынлап куркыныч. Без теге ялган, ничек әйтим, чын барлыкка объектив рәвештә карасак, безнең хәзер бик безне бик кызыклы дөнья көтә. Чөнки ике ел эчендә текст ясау, картинка ясау һәм видео ясау өлкәсендә кешенең башына сыймаслык прогресс булды. Миңа калса инде хәзерге заманның бик күп профессияләре тиз арада алар роботка алышыначак. Бу кызганычка каршы димме соң инде бәхеткә димме ниндидер бик зур прогрессқа илтәчәк бу безнең рәсәйдә генә әле кереп җитмәде ләкин чит илләрдә бик күп компанияләр инде бик массалы рәвештә үзенең эшчеләрен кыскарталар мәсәлән гугллар фейсбук ише компанияләр алар инде меңләгән кешеләрне кыскартырга мөмкин һәм бу инде теге чынбарлык күпчелек аеруча креатив индустриядә эшләүчеләргә бу кагылачак чөнки инде әгәр дә мәсәлән берәр кешенең профессиясе аудиоинтервьюларны расшифровка ясау булса яки инде мәсәлән видеоларга озвучка ясау булса алар инде хәзер кирәк түгел чөнки алар арына ясалма интеллект аны күпкә яхшырак эшли шуңа күрә боларны истә тотып инде боларны кулланып үсешкә ирешергә Мин сезне теге, ничек дип әйтим инде, этәрәм. Чөнки а, о- башкача очракта инде безнең бик күп өлкә эшебез, алар инде а, башкача эшләнә башлаячак һәм инде ул башкачага безнең безгә ничек тә булса ияләнергә кирәк булачак. Шулай, бу инде теге иң кызыклы, иң а, ничек дип әйтим, хайплы өлкәсе, и аватарлар, болар турында әле бик күп сөйләргә була, ләкин миңа калса хәзергә җиткән. А, Так, иттек алга. Менә шушы ярты минутлык монологны яздырып, башка телгә тәрҗемә итеп сөйләтү өчен күп акча чыгарга тиеш. Менә мин менә хәзер түк. Менә күп акчалык сөйләдем син. Мин менә хәзер 2 долларлык сөйләдем. Юк, 1 долларлык, 100 сум.
Димәк, мин сорасам синнән бер бер ике минутлык монолог син миңа ярдәм итәсеңме? Әйе, ләкин анда сезнең аватарны кертергә кирәк. Моның инде чикләүләре бар. Минем инде кайсыдыр аватарны алып атып, сезнекенә алыштырып. Ләкин инде гомумән алганда бу мөмкин. Ләкин аватарны барлыкка китерер өчен сезнең ярдәмегез кирәк, чөнки әгәр дә сез үзегез Мин моны эшләргә риза. Ә, Бу нәкъ мин. Минем теге, минем исемнән башка кеше эшләми дип, менә шундый теге видео яздыруыгыз кирәк. Һәм шул видео белән генә сезнең аватарны эшләргә мөмкин. Чөнки алай булмаса, б- б- һәр кеше инде, мәсәлән, безнең ә, берәр атаклы шәхесебезне, Илон Маскны һәм башка кешене кертә дә, шуның исе- шуның исеменнән әллә нәрсәләр сөйли башласа, безнең дөнья хаоска китә. Шуңа күрә болар инде менә шундый Бу сокланыч татарча сөйләми инде.
татарча сөйләми гомумән алганда, ләкин инде татар текстын төрек язуы белән язсак, яки инде моңа әзер аудио язма бирсәк, бу инде моны сөйләтергә мөмкин. Ләкин ул очракта тексттан эшләми, ә аудиодан эшли. Ә, менә бит. Татарчасы кызык түгел, ә кытайчасы кызык иде. Кытайчасы кызык инде, әйе. Ә татарчасы әйбәт английс телендә. Менә мин теләр идем бер бер минутлык монолог язарга английсча, акцентсыз. Була, була.
Проблемасы юк. Бу технология.
Чын сиңа чыгыйм.
Минем личкага язарсыз.
Сөйләшә бетеребез дәрестән соң. Менә дәрестән соң переговорим, ладно? Ярар, ярар.
Әлбәттә. Яхшы. А, бу инде теге иң кызыклы технология, алга таба алай кызык булмаячак, ләкин инде барыбер шуңа да карамастан, а, бик зур мөмкинлекләрне а, күрсәтәбез. Ә, чат Так, чатка керик әле. Шундый сервис бар дип ишеткән идем. Үлгән туганнарның хәбәрләрен, видеосын, фотосын ясамак һәм сервисына йөклиләр. Шул сервис аватарны ясап, шул үлгән кеше исеменнән аралаша. Чынлап та бу мөмкин. Чөнки техник рәвештән моңа бернинди шикләү юк. инде рәхәтләнеп, бик җиңел рәвештә инде моны эшләргә мөмкин. Э, бу инде яхшысын да, начарын да, яхшысына да, начарына да мөмкинлек ача. Э, моны инде теге дөрес рәвештә кулланырга гына кирәк. Мәсәлән, шул ук э, олылар арасында деменция белән интегүче картларга э, аларның инде теге хәтерләре бик ә, проблематик рәвешкә килә һәм инде деменцияле авырулар белән авыруларга яшәү һәм аларның туганнарына бик нык авыр чөнки алар инде хәзерге дөньялыкны хәзерге чын барлыкны аңлап бетермәскә мөмкиннәр һәм инде шулай ук менә шыя самофахам ярдәмендә аларга менә истәлекләрен хәзерге дөньялык белән бәйләп Мәсәлән, аларның балалары турында сөйләп, аларның ничек тормышларын, кайда яшәгәннәрен сөйләп, инде аларның авыруларын да, аларның менә бу халәтләрен дә җиңеләйтүче сервислар бар. Шуңа күрә моны инде теге шундый яхшы юлга да кулланырга мөмкин. Моны бары тик, ничек дип әйтим, проблематиканы белеп, шул проблематикага кирәкле технология табу гына кирәк. Шуңа күрә инде әгәр дә сезнең менә шундый файдалы өлкәдә кулланырга ә, теләгегез һәм фикерләрегез, идеяләрегез бар икән, аны инде чатта, ә, дәрестән соң чатта яза аласыз. Без инде менә шы Телеграмда сезнең белән ул фикерләр турында шулай ук фикерләшә алабыз. Ә, бу технологиянең мөмкинлекләре чын-чынлап бик нык зур. Без әле аларның мөмкинлекләрен дөресен әйткәндә аңлап бетерә алмыйбыз. Менә шулай инде Ренат әфәнде чатта әйткәнчә, ә, видео, мультфильмнар төшерү, аларны аларны тәрҗемә итү һәм башка башка башка өлкәләрдә безнең инде бик зур мөмкинлекләребез бар чынлап та һәм инде мисәлән татар телендә менә бу видео аудио белән эшләүне без тиз арада ясап чыкса чыга алсак аны локальләштерә алсак без инде татар телле видеоларны фильмнарны тәрҗемәләрне бик тиз арада эшли алабыз, чөнки инде ул тек, мәсәлән, аның субтитрын, аның тәрҗемәсен дә без шулай автоматик рәвештә эшли алабыз. Чөнки инде безнең бар тәрҗемәчеләребез, э, онлайн тәрҗемәче, шул ук, э, ничек дип әйтим, тел, э, ясалма фәһемнәре, ул текстны үзгәртүче, текстны яхшыртучы. Шуңа күрә инде без менә бу бөтен процедураны автоматлаштыра алабыз. Шуңа күрә инде, мәсәлән, әгәр дә араларыгызда тәрҗемә белән профессиональ яки кызыксыну рәвешендә шөгыльләнүчеләрегез бар икән миңа шулай ук яза аласыз яки гомум чатка телеграмда без инде бу мәсьәләне шулай ук сөйләшә алабыз чөнки миңа калса хәзерге вакытта татар телле контент булдыру өлкәсендә ясалма фәһемне бик нык кулланырга кирәк чөнки инде бер кешегә бер сәгатьлек бер, бер сәгатьлек аралашуны көне буе ә, транскрипция ясап утырганчы, аны инде ясалма фәһемгә бирү күпкә яхшырак, һәм инде шуның белән без бер көн вакытыбызны ә, экономияли алабыз. Һәм инде гомумән теге менә шы контент нәшәүче кешеләргә менә бу өлкәгә бик нык карарга. Сәйдәш, менә бу соңгы җөмләңне кабатлады, мин аңламадым. Менә бер кешегә дигәннән башлаганның сүзләрен ишеттем, ләкин Так, әйдәгез, мәсәлән, транскрипция дигән нәрсә булды ул? мәсәлән хәзерге вакытта журналистлар интервью алырга мөмкиннәр сән бер сәгать бер кеше белән алар сөйләшеп чыгалар аннары менә шул бер сәгатьлек интервью алгач алар инде аны текстка аудиодан текстка берәр көн буе күчереп утырырга мөмкиннәр тыңлап аны текстка күчереп ә бу процесс инде автоматлаштыра ала бу инде бу турыда без киләсе дәрестә рәсем белән тулырак сөйләшеп китербез ә, тәкремсә ә мин сөйлим ул ул аны текстка әйләндереп мәкаләгә әйләндереп бирә шулаймы әйе әйе әйе мин аны диктовать итәм ул минем секретарша ул язып язып бирә миңа әйе әйе
менә шундый сервислар ярдәмендә без инде журналистиканы мәсәлән мультипликацияне фильмнар тәрҗемә итүне бик нык автоматлаштыра алабыз һәм инде аларга сарыф ителә торган вакытны 2, 3, 4, 5 тапкырга киметә алабыз, чөнки технологияләр безгә андый мөмкинлек бирә. Мәсәлән, журналистлар белән кайсы бер журналистлар белән аралашканда да алар да миңа айтар, көне буе менә шу сөйләшкән интервьюның аудиосын алар текстка күчереп утыралар, язып утыралар. Ә инде аның урынына без э, текстлаштыра алабыз икән, бу безнең өчен бик зур э, эш булачак. Татарча диктофон язмасын да текстлаштыра ала дисең. Әлегә юк. Әлегә безнең бар speech.tatar. Э, бу инде семиотик институтының э, эше. Менә моның бу ничек дип әйтим бу технология ярдәмендә диктофон язмасын без текстлаштыра алабыз ләкин әле кызганычка каршы ул сервис эчендә язманы кертеп булмый анда үзең хәзер теге моменттагы сөйләсәң генә ул аны текстка күчерә без ә, семиотика институты белән бу якта контактта менә әле бүген генә күрештек ә, ринат абый белән ә, һәм без нәрсә турында сөйләштек без инде аларның эшләрен кулланып инде төрле тел ә, өчен сервислар булдыра булдырырга телибез

сервис эшләргә телибез. Кайчан без аны эшләп чыгарбыз, әйтә алмыйм. Чөнки инде монда семиотика институты белән сөйләшергә дә кирәк, техник яктан да моны эшләп чыгарга кирәк. Ләкин гомумән алганда бу техник хәзер инде технологик яктан авыр эш түгел. Аны техник рәвештә бары тик эшләп чыгарга кирәк. Миңа калса, чын-чынлап тотынсак, без моны бер-ике ай эчендә миңа калса эшләп чыга алабыз. Семиотика институты катнаша аламы? Без алар хәзерге вакытта аларның планнарында кайсы бер модельләрне ачу, алар өчен чынлап теге тулы бөтен дөньяга аны ачарга телиләр. Ә инде әгәр дә безнең конкрет проектлар бар икән, алар инде теге телне саклауга аеруча каралган икән, алар әйттеләр, без сезнең белән эшләргә әзер дип. Шуңа күрә инде сезнең шулай ук семиотика институты сервисларын беренче кулланып, берәр сервислар ясарга теләгегез бар икән, Шулай ук килегез, сөйләшербез. Без инде шуларны бергә җыеп семиотик институты белән аралашырга телибез. Чөнки чын чынлап семиотик институты безнең төп кая килергә, менә бу телеграмдагы чатка яки миңа телеграмда личкага язырсыз. Без инде аларны бергә ул турыда фикерләп берәр нинди упаковкага салырбыз бу яктан инде семиотика институты безнең өчен чынлап теге ол әйдәп баручы организациябез булып тора чөнки аларда бөтен безнең менә бөтен технологик яктан ясалма фәһем ягыннан бөтен бөтен үк түгел бөтен үк димим инде ләкин төп прогресс алар алар кулы белән башкарыла шуңа күрә инде алар аларга без бик рәхмәтле Һәм инде алар белән бергә эшне алып барасы килә, чөнки алар безгә чынчынлап бик зур технологик мөмкинлекләр ача. Никадәр тизрәк без бу сервисларны эшлибез, шул кадәр тизрәк без татар телендә күбрәк интервьюлар чыгара башлыйбыз, күбрәк текст ясый башлыйбыз, күбрәк материал эшли башлыйбыз һәм шул кадәр күбрәк безнең әле ясалма фәһемебез дә үсәчәк, чөнки безнең материалыбыз, контентыбыз күбрәй, күбәячәк. һәм шул контентны инде кулланып ясалма программ алга таба тагын да үсәчәк шуңа күрә бу чын чынлап безнең өчен бик зур мөмкинлекләр боларны инде кулланырга кирәк шулай тагын башка сораулар бармы икән бу турыда чатта булмаса әйдәгез алга таба күчик мин хәзер сезгә телеграмнан гына берничә видео күрсәтәм нәрсә турында бу Ә, мин инде әйтеп узганымча, узган атна ә, менә видео ясау өлкәсендә гомумән ә, башка сыймаслык прогресс булды. Безнең гомумән теге хәтта дөньяның иң көчле галимнәре ә, ясалма фәһем моны эшли алмый дигән нәрсәләр алар эшләнә башлады. Хәзер мин сезгә берничә видео күрсәтеп узасым килә Телеграмда. Так. Хәзер әйдәгез, чираттан боларны ачабыз. Мин сезгә видео күрсәтәм, сез аны э, чатка языгыз. Ул ясалма фәхим ясаганмы яки кеше ясаганмы? Там беренче видео. Тавышлары юк, шуңа күрә тавышы булмаса куермас. Болар теге тавышсыз видеолар. Әйдәгез, ничек уйлыйсыз, бу чын видеомы яки ясалма фәхим ясаганмы? чатта үзегезнең фикерләрегезне калдырсагыз була мин арада су эчеп алдым чын диючеләр бар тагын нинди фикерләр видео үзе шулай әкренме әйе видео үзе шулай әкрен Ләкин инде минем теге интернет әзрәк интернет белән проблема булса, ул инде үзе дә әкрен генә мөмкин, ләкин гомумән алганда видео әкренәй. Этнең йөреше әз генә әкренрәк чын балыкка караганда. Чын кебек, алдан ук беләсәң, чын дияр идем, дия, ишен чынлап.

Чын, чын кебек. Мин дә нәкъ шулай уйладым. Ләкин мин моны менә моны ясалма фәхем ясаганын аңлагач, минем гомумән, ничек дип әйтим, шәшем агарды дисәм артык була инде, шәшем агарып агарып бетмәде. Ләкин бу чын-чынлап ясалма фәхемнең дөньяны аңлавын күрсәтә. Карагыз, менә бу хәл бер моментында туктатам. Карагыз, менә бу моментта ясалма фәһем караңгы зданиегә кергәч, нәкъ менә шул урында кешенең теге, ничек дип әйтим, сурәтен көзгедә кебек күрсәтүне аңлый. Ничек ул аны аңлый? Без бер кеше аңлата алмый әлегә. Хәтта менә шушы өлкәдә ясалма фәһем өлкәсендә эзләнүләр алып баручы галимнәр дә күбесе шакката, дөресен әйткәндә. һәм бу инде гомумән теге бер, бер яктан куркыныч тудыра дип тә әйтергә була чөнки инде хәзер инде нинди генә видеоны алма без аның чынмы чын, чын түгелме икәнен аңлый алмыйбыз ә, белмим мин үзем менә бу видеоларны күргәч шаккатам мин чын чынлап ышана алмыйм аларның ясалма фәхим ә, тарафыннан ясалган булуына ләкин факт факт бу чын чынлап ясалма фәхим тарафыннан ясала ә, Шулай, Skynet диючеләр, ну, шулай дисәк була. Без чын-чынлап менә технологик революция бара безнең тормышыбызда. Чөнки инде чат GPT-ны алыйк, моны алыйк, бөтенесе алар э, тормышыбызны үзгәртә. Һәм инде э, гомумән без э, уйлый алмаган э, нидер результат, результатларга китерә. Э, шулай, тагын бер видеоны без карап узыйк. Намда нидер телевизорлар җыенмасы. Аңлавыгызча, инде моны шулай ук Хисам Нафахам барлыкка китерә. Менә һәр телевизорда нәрсәләр күрсәтелә, һәм һәр телевизорның теге экраны урынында гына ниндидер нәрсә барлыкка килә. Менә әле карасагыз, эшләми торган телевизорларда хәтта бүлмәдәге утларның, ничек дип әйтим инде, бүлмәдәге утлар күренә. Утларның кая булганының отражениесе күренә. Бу башка сыймаслык результат. Менә карасагыз, менә бу лампочка, менә бунда да бар. Һәм менә боларда инде бер үк лампочкалар сүзләнгән. Менә монда юк лампочка, димәк, монда яктылыгы да юк. Һәм алар чын-чында бер-берсе белән кисешәләр һәм бер-берсе белән ничек дип әйтим? Бер-берсенә каршы килмиләр. Мәсәлән, шулай ук ниндидер утрауның видеосы. Нандер кешеләр йөри, алар бер-берсе белән ничектер аралаша, бер-берсе артыннан чаба. Һәм бу чынчынлап ниндидер башка сыймаслык результат булып тора, ләкин мин менә монда бер проблема күрдем. Әйдәгез, менә бу менә монда киләләр бит әле кешеләр. Менә бу кешеләргә карап карап карагыз әле. Аларга нәрсә була? Алар, алга таба барган җирдән, каядыр аска төшеп китәләр, югалалар. Бу инде ясалма фәһем ясаганын күрсәтеп тора, проблема булып тора. Ләкин инде теге җентекләбрәк карамасак, без инде моны аңлый да алмыйсың. Шул ук рәвештә инде менә карнавал бара урамда, Кытайда. Ә халык Кытай халкы. Инде Кытай яңа елын бәйрәм итәләр микән соң инде болар? Шулай ук теге чынбарлыкка ошаган кешеләрнең куллары, йөзләре барысы да теге чынбарлыкка инде ошаган. Монда инде ниндидер кошлар утыралар. Алар видео йөкләнеп бетә. Инде алар ниндидер бер елгада ауган агачта кунаклаганнар. Монда минем интернет чыдап җитми. Белмим нәрсә дияргә дә бу видеоларны карагач. Чын чынлап, э, хәзерге вакытта белмим, э, мультипликацион студияләр, э, фильм төшерү студияләре, бөтен кинопродакшннар аларның кирәге каламы? Мин бу сорауга җавап белмим. Шуңа күрә, әгәр дә инде сезнең теге видео барлыкка китерү, фильмнар барлыкка килү белән шөгыльләнәсегез килә икән, һәм инде сезнең э, з- профессиональ фи- фильм төшерергә миллиардлаган акчагыз юк икән, бу сезнең өчен чын теләп яхшы мәгълүмат. киң менә бу технологияләрне кулланып, без чын-чынлап профессиональ э, видеолар, фильмнар төшерә алачакбыз. Һәм бу инде теге кешелеклелек, кешелеклек моны өйрәнер өчен, миңа калса безгә кирәк берәр ел. Бер-ике елдан инде без моның бөтенесен дә чынга ашыра алачакбыз һәм бу чын-чынлап технология ягыннан бик зур мөмкинлек булып тора. Ләр пәси, берау йоклый, пси аның аңа бәйләнә. Менә күрәсезме, пси борынына суккач, борыны да кекрәйгәне күренә, хәтта әйберен күзе кысылган. Һәм бу инде чын-чынлап кызык. Менә бу видеоларны теге, аларны шиксез карап утырып була. Алар бер вакытта да туйдырмый, чөнки алар чын-чынлап теге белмим инде нәрсә диергә чын чынлап э, зур мөмкинлекләр ача безгә так чатны карыйм әле видео монтажларга өйрәнергә өлгерми калмадым ә инде чын чынлап монда теге видео монтажлау әле һаман кирәктер дип саныйм ләкин инде видео монтажлау өчен генә дә ясалма хакымнар миңа калса хәзер барлыкка килеп барыр шуңа күрә инде менә бу видео белән эшләү э, өлкәсе көннән көн ел, елдан ел җиңеләя барыр дип мин саныйм һәм инде аны безгә кулланырга өйрәнү генә кирәк шуның шул рәвешле без инде шулай ук мәсәлән татар телле видеолар фильмнар мультфильмнар ясау белән шөгыльләнәсебез килә икән без инде аны дистәләргә тапкыр очсызрак эшли алачакбыз чөнки безгә инде элек элек бик зур акчалар таләп ителгән ресурслар күбесе инде хәзер кирәк булмаячак. Шулай, э, скайтат кулланучыбыз инде боларның күбесен яхшы белә, яхшы күрә белә. Э, псинең э, тәпие сәер, этнең арткы аягы сәеррәк кебек тоелды. Болар инде барысы да ясама фәргәндә әле хәзер бар. Ләкин инде боларны миңа калса алар тиз арада рәтләрләр һәм инде теге 5 видео ясап, 5 видеоның берсе яхшы булыр ә, дип без гарантия бирә алабыз дип әйтү көчлерәк булыр инде. Ләкин инде барыбер 5 видеоның берсе яхшы булып чыгу ихтималы бик зур. Шуңа күрә инде моның ярдәмендә бик күп бик күп бик күп видеолар эшләп булачак. Мәсәлән, инде шуңа шуннан кала башка ясалма фәһемнәр дә әле бик күп. Мәсәлән, бушлай кула. Ә, әйтеп узмадым, менә бу ясалма фахам инде Sora дип атала. Аны менә ChatGPT-ны ясаган OpenAI ширкәте ясап чыгара, шулай ук. Һәм бу модель әлегә халыкка кулланырга ачык түгел. Һәм инде моның э, сәбәбе бер, алар инде моның куркынычсызлык ягын бик нык тикшерәләр. Чөнки бу моның ярдәмендә инде, мәсәлән, анда э, без теләгән нинди генә персонаж булмасын, Мәсәлән, инде анда Илон Маск белән белмим анда. Рәсәйнең берәр олигархын дуслаштырып, аларны бергә видеога төшереп, э, нәрсә теләсәк шуны ясый алабыз. Һәм инде моны шуңа күрә бик күп э, начар юлда кулланырга мөмкин. Шуңа күрә инде болар теге куркынычсызлык ягын карамыйча моны халыкка чыгармаячаклар. Һәм миңа калса әле болар моны тиз арада гына чыгармыйлар, пока әлегә бу те- технологик демо безгә күрсәттеләр. Һәм бу технологиянең ничек кулланылышы бу технология безне кулланылышка миңа калса әле тиз генә кермәс ләкин инде бөтен кеше ничек яшәп булганын аңлады һәм шуңа күрә миңа калса бу технологиянең тормышка керүе ул инде бер ике ел мәсьәләсе бер ике елда миңа калса без инде моның белән яшәячәкбез һәм бик күп эшләрне бу технологиядән башка булдыра алмаячакбыз Шулай. Ә, нәрсә белән эшләп карап буласың дигәндә, мәсәлән, ә, мәсәлән, runway дигән ясама фәһем видео өлкәсендә бик көчле санала. Мәсәлән, мин аңа менә кыска гына текст яздым. Ә, кызыл машина ә, яңгыр явучы джунглида көндез тиз генә уза. һәм инде һавадан бу төшерелә һәм инде бик күп хайваннар монда сурәтләнә дигән һәм мин менә, менә бу видеоны мәсәлән карый алам ә, монда машина әз генә ә, кәкрерәк бара кебек ләкин инде ә, ниндидер теге анимацияләр монда барыбер нормаль бу инде ә, әлбәттә ки ясама э, бушлай ясама фәһемнәр алар барыбер шикле һәм инде андый ук дәрәҗәгә әлегә җитмәде ләкин инде бу ранвейда бик күп бик күп төрле мәсәлән без эшләр эшли алабыз моның урынына без берәр э, монда инде кертелгән рәсемнәр юк э, хәзер тиз генә таба алмам микән Аның инде бик яхшы мисаллары бар. Э, аларны мин хәзер тиз генә тапсам сезгә күрсәтермен дә. Э, хәзер бу
теге әзерләргә җитешмәдем. Инде болар, мәсәлән, менә бу э, урманны билгелиләр. Һәм инде шуны шунда әйбер җибәрә, томан җибәрәләр мәсәлән. Һәм инде ул томанның ничек йөргәнен модельләштереп, сайлап, алар инде менә шулай теге томан җибәрә алалар. Һәм инде чын чынлап фотореалистик бик күп эшләр эшләргә мөмкин. Һәм инде нәтиҗәдә менә мондый мәсәлән видео барлыкка килә. Менә бу видео бер картинкадан, бер фотографиядән инде болар менә шундый анимация ясадылар. Шуңа күрә анимацион студияләр өчен бу инде бик зур мөмкинлекләр ача дип уйлыйм. һәм мәсәлән менә бу демодан гына карасак монда алар миңа калса менә шул ясалма фәһемне күрсәтәчәкләр так юк анысы дөрес видео алмады ләкин гомумән алганда менә шушы ясалма фәһемнәрне бөтенесенә өйрәнсәк алар ярдәмендә инде бик күп эшләр эшләргә мөмкин һәм бик күп эшләрне тизәйтергә мөмкин Шулай, ә, шуңа, шуннан да кала әле, мәсәлән, Кайбер дигән ясалма фәһем бар, анда инде булган видеоны алып, аның стилистикасын үзгәртә алабыз. Мәсәлән, менә бу миндәге бик данлыклы ә, эт, я- янып торучы этнең ә, концепциясен алып, аны ниндидер теге ә, джунгли видеосына үзгәртергә куштым. Монда инде ул песи тигрга әйләнә, моның янында инде башка хайваннар барлыкка килә. Һәм шул рәвешле инде монда инде теге анимация ясарга була. Шулай инде чын кешеләрне мультипликацион режимда шулай ук менә инде теге. Бары тик текст ярдәмендә аңлатып, аларны инде үзгәртергә була. Шуңа күрә э, без бу технологияне теге э, берничә сәгать аның белән эшләп карап, кулыбызны ияләндерсәк, монда инде чын-чынлап теге яхшы видеолар, яхшы сыйфатлы видеолар ясарга була. Шуңа күрә инде боларны шулай ук э, истә тотарга һәм кулланырга өйрәнергә кирәк. Э, Шулай кыскача алганда менә шуларны инде сезгә бүген күрсәтеп киләсем килгән иде кыскача гына күзәт теге йомгаклаган йомгакласак менә бу әйтелгән сүзләрне беренчедән әгәр дә сез үзегезгә шаккаткыч булып тоелган берәр видео күрәсез икән бу видеоның чын булуына сезнең бернинди гарантиягез юк чөнки болар бөтенесе дә ясалма фәһем ярдәмендә ясалган булырга мөмкин әйтеп узганымча инде менә язып, хәзер инде сезгә нәрсәдер сөйлим, менә шы, мин сөйләгән арада менә бу аудио яздырыла. Хәм инде менә шы яздырылган аудионы мин менә бу менә бу сүзләрне мин әйтмим. Менә бу сүзләрне э, чын-чынлап рәвештә видеода ясалма фахим әйтә һәм бу инде чын-чынлап хәзерге вакытта мөмкин. Һәм менә бу э, механиканы сез бик җиңел рәвештә куллана аласыз үзегезнең эшегездә, блокларыгызда һәм башкаларда. Әгәр дә инде мәсәлән сезнең берәр җирдә видеоблог алып барасыгыз килгән булса, һәм инде сезнең үзегезгә анда төшереп, монтажлап, нитеп йөрергә иренсәгез, менә бу Хейджен системасы, Хейдженга үзегез подписка сатып аласыз һәм инде бу видеоларны ясыйсыз. Анда бәясе аның ярты минутлап бара, ярты минуты бер доллар.

ә, кулланырга теләгегез туган булса һәм аны ничек кулланып була икән дисез икән яки аны хәзер менә монда чатка яза аласыз яки инде ә, дәрестән соң вебинардан соң телеграмда чатта язсагыз без инде ул турыда сөйләшеп ала алабыз ә, телеграмда чатта язсагыз инде анда күбрәк кеше кушылып күбрәк кешенең эксперт фикерен дә без анда күрергә мөмкинбез шулай мындай чатта бер сорау күрәм кануннар этик нормалар булырмы дигән бу өлкәдә әле артык дөньялык алга китмәде чөнки әле бер кеше дә бу технологияне аңламый бу технология көннән көн үсә ягъни инде бер теге кануни база ясап аның белән яшәп булмый чөнки инде иртәгә технология башка ә инде ул кануннар кабул итү еллар буе айлар елларга сузыла торган процесс шуңа күрә әлегә кануни база юк Гомумән алганда, минем аңлавымча, менә бу исламлы фәһем ясалган видеоларның ничектеп әйтим инде? Авторлык хокукы мәсьәләсе киленмәгән. Минем аңлавымча, ул әле хәзерге вакытта бер кешегә дә, бер кешенеке дә була алмый. Моны ясаган компаниянеке дә, ягъни технологиянеке дә һәм кешенең үзенеке дә булып санала алмый. Шуңа күрә болар инде әлегә теге хокукый яктан көйләнмәгән мәсьәлә. Һәм инде менә шул мәсьәләне гә әле безнең без җәмгыятебез бик күп тапкыр инде киләсе елларда әйләнеп кайтыр дип уйлыйм. Шулай, минем шуның белән сүзем тәмам. Ә, сорауларыгыз булса языгыз, сорауларыгыз булмаса инде тарала да алабыз.
Бер сорыйм әле. Әйе.
Бер чит ил журналистының бер фикерен ишеттем шушы көннәрдә. Шу Ясалма фәһем бик яхшы кереп бара, искусственный интеллект. Әгәр дә шушы фонд белән бетерсә, берничә елдан 90% кеше эшсез калачак дип әйтте. Андый тенденция кешене алыштырып,

мисал мисен теге трактор барлыкка килү авыл хуҗалыгында бик күп кешене эшсез калдыра зур комбайннар барлыкка килү тагын да бик күп кешеләрне э, теге нең эшен ала шул ук вакытта мәсәлән инде анда машиналар барлыкка килү интернет барлыкка килү телефон барлыкка килү бик күп кешеләрнең эшләрен алды ләкин шул ук вакытта башка бик күп кешегә эш тудырды шуңа калса шуңа күрә мин үзем теге кешеләр эшсез калачак кешегә эш булмаячак дигән фикергә ышанмыйм Дөресрәге, мин аны бик зур, аның ихтималлыгы зур дип санамыйм. Аның ихтималлыгы әлбәттә ки бар, ләкин миңа калса инде яңа эш урыны барлыкка кил... кешенең ниндидер эш профессиясе кысрыкланган саен яңа эш урыннары барлыкка киләчәк, һәм инде алар менә шуңа күрә кулга-кул тотынып барачаклар дип саныйм. Нинди профессияләр дигәндә, монда инде, мәсәлән, ясалма фәһем нәрсәне яхшы эшли белә? Мәсәлән, ясалма фәһем текстны яхшы яза. шуңа күрә инде урта кул техник рәвештә текст язучы профессияләр монда инде теге зур эзләнүләр алып баручы журналистларны әйтмим ә теге урта кул бары тик теге я яки текстны күчереп язучы яки чит илдән чит телдән материалны тәрҗемә итеп язучы журналистларның урыны урынына боса олачак әлбәттә ки. Һәм шуңа күрә инде ул күп кешеләрнең ишек кимергә мөмкин. Мәсәлән, инде гадәти аудионы расшифровка ясаучы кешеләр бар дип беләм мин журналистик өлкәсендә зур изданиеләрдә аларның эшен ясалма фәһем бик тиз рәвештә алыштыра. Шулай ук, мәсәлән, инде видеоларга озвучка ясаучы кешеләр, алар уже аларның инде кирәге бик нык чикләнә. Мәсәлән, шул ук, белмим инде анда, җырчыларның, актерларның аларның менә бу уникаль дип әйтәм уникаль ә, авторлык хокуклары уникаль ә, тәҗрибәләре алар инде аларның да кыйммәте кимер кимергә мөмкин чөнки инде алар йөзе белән яки, яки башка кеше йөзе белән менә бу мимиканы ә, актерлык осталыгын инде ясарга мөмкин булачак Шуңа күрә ә, монда шулай ук ул кысакланырга мөмкин. Гади, гади дизайн ясаучы, гади видео төшерүче, ә, гомумән контент белән күп эшләүче кешеләрнең күбесенең ролен алыштырырга мөмкин. Ә, миңа калса, колл-центр операторы дигән профессия юкка чыгачак бик тиз арада. Аларны инде автоматлаштырып бетерә яз, автомат, бик актив рәвештә автоматлаштыралар. Һәм инде шуңа күрә миңа калса, менә бик күп профессияләрдә мәсәлән иң яхшы 10 процент кешенең эшенә бернинди зыян килмәячәк чөнки әле кеше бик яхшы профессионал ясалма форма караганда күпкә яхшырак үз эшен эшли ләкин инде астагы 90 проценттәге гадирәк эшчеләр гадирәк профессионаллар аларның мәсәлән программчылар да хәтта чөнки программчының кодын ясалма форма шулай ук яхшы яза белә һәм инде алар, алар, аларның эше дә инде ясалма фәһем тарафыннан кысрыкланырга мөмкин. Шуңа күрә ә, миңа калса, монда инде аерым профессияләрне атаудан бигрәк, профессиянең иң ос, алаяк оста булмаган кешеләрен әйтергә кирәктер. Күпчелек профессиядә инде менә шундый кешеләр ә, артык теге зур профессионал булмаган кешеләр, минемчә, аларның инде рольләре күпкә кимиячәк. шулайрак тагын бер әйе әйе мизилә бу ясалма фәһем сайтына телеграмдагы биткә куелды икеме өчме видео куелды бүгенге видеода куелачак бит инде ничә видео бар сездә райнурның дәресе куелмады дип аңладым мин менә райнурның дәресе безнең анда техник көндәр авырлыклар килеп чыкты шуңа күрә без инде аны ахырына җиткерәчәкбез ул видеолар безнең бар шуңа күрә без ул видеоларны куербыз дип уйлыйм Инде вебинар видеосы булмаячак, чөнки анда Райнурның ноутбугы үлеп алды, шуңа күрә аның видеосы сакланмаган, кызганычка каршы. Ләкин инде Райнурның яздырып куелган видеолары бар шул темага карата, шуңа күрә аларны инде без куербыз. Һәм инде менә бу лекция, менә бу вебинарны да без алай булса куербыз. Безнең инде тулы видеолар саны хәзергә, хәзергә безнең чыкты өч видео. икесе чат GPT буенча ике дөресрәге берсе чат GPT буенча икесе гомумән ясалма фәһем тематикасы буенча һәм инде менә бу дүртенчесе булачак видео турында һәм инде рәсем ясауга багышланган шулай ук видеолар безнең чыгачак райнурныклар һәм инде безнең калып килә алга таба ике дәрес берсе инде аның аудио буенча аудио белән эшләү буенча һәм ахыргысы менә шуларның теге без карап узган бөтен нәрсәне йомгаклап аларны инде бер калыпка җыеп берәр нинди теге менә боларның бөтенесен бергә ничек кушарга бергә ничек кулланырга дигән дискуссия форматында инде ахыргысы узыр дип уйлыйм шуңа күрә безнең туплам алты җиде сигез видео булыр дип саныйм инде бәлки безнең илһамыбыз артып китсә, бәлки әле өстәмә видеоларда, дәресләрдә эшләрбез. Шуны да әйтеп узасым килә, без инде менә бу курс, бу цикл курс белән генә чикләнмәбез дип уйлыйм. Чөнки инде бу безнең циклның төп максаты менә бу технологиягә ниндидер бер күзәтү ясап чыгу. Ул технологиянең нәрсә эшли алганын менә өстән, өстән, өстән, өстән, өстән генә карап чыгу. Безнең инде алга таба теләгебез бар, менә шушы технологияләрне белү белән генә чикләнмәү, ә инде аларны конкрет проектларга салып, конкрет проектлар калыбына салып, инде аның буенча, мәсәлән, аерым курслар яздырырга, мәсәлән, шул ук видеоларны, фильмнарны тәрҗемә итү буенча, ничек ясалма фәһемне кулланырга, аны теге бергә практика эшләп, шундый теге төрле-төрле курслар без ясарбыз дип уйлыйм. Шуңа күрә әгәр дә сезнең инде теге аерым сорауларыгыз, аерым теләгән тематикаларыгыз һәм эшләрегез бар икән, аларны безгә җиткерә аласыз. Без инде ул турыда да шулай ук материал чыгарбыз дип уйлыйм. Гомумән алганда, менә хәзер теге татар телле ясалма фәһем тематикасын минем үземнең бик нык үстерәсем килә. Чөнки бу безгә чын-чынлап бик зур технологик мөмкинлекләр ача. Шуңа күрә инде сезнең гомумән бу өлкәдә берәр нәрсә эшлисегез килсә, инде чатта язып узганымча, текстлар ясап берәр нинди теге текстлар рәвештә дә шулай ук ясалма фәһем яңалыкларын, аның өйрәтүләрен эшләп барырга теләгегез булса, шулай ук миңа языгыз. Миңа кемнәрдер инде чатта язган иде, гафу итегез, мин әле җавап бирергә җитешмәдем. Инде яллар да мин сезгә барыгызга да кемнең теләге бар, личкага язып чыгармын дип саныйм. шулай шундыйрак фикерләр бүгенге видео кайчан җирләнәчәк
бу безнең инде монтажчының эшеннән торачак киләсе атна башы дип саныйк инде без дүшәмбе сишәмбе көннәрендә инде озакка сузыла башласа без сезгә ул турыда җиткерербез ләкин гадәттә бер өч дүрт көн эчендә монтажлап җитешәләр иде ахыр Шулай, чатна карасак... Рәхмәт, рәхмәт.
Үзегезгә рәхмәт. Ә, Чатна карасак, монда ясалма фәхам футбол уенын күрсәтсә, аны кеше карамаячак, белмибез, карарбыз. Ә, Ясалма фәхам футбол а, матчын күрсәтә башлыйк, анда инде ниндидер кызыклы форматлары миңа калса аны уйлап табачаклар, һәм инде бәлки ул тагын да кызыграк булыр, кем белгән. Ә, Күз күрер, дөньяның кая барып җиткәнен без инде белмибез. Чөнки инде кешеләр бит инде бик нык кызыксынып виртуаль футболны уйныйлар. Аны кор, аның башкалар кешеләрнең уйнаганын карыйлар. Шуңа күрә ни өчен алар ясалма фәһем ясаган футбол турнирын карамасын да. Анда миңа калса шулай ук бик күп кызыклы яңа форматлар әле барлыкка килер дип саныйм. Ә, шуңа күрә без белмибез, күз күрер. Шуңа күрә мин теге ә, футурологларның миңа калса эше хәзер бик авыр. Безнең дөньяның кая барганын миңа калса ә, фаразлау ул бик авыр мәсьәлә булып тора. Чөнки технологик революция без инде ә, аннан соң дөньяның нинди рәвешкә киләсен миңа калса без әле аңлап та бетерә алмыйбыз.
Менә бу фиджитал ярышларын, уеннарын үзең карыйсыңмы юкмы? Кызганычка каршы, мин әле аңа барып җитмәдем. Миңа ул теге концепция ягыннан бик кызык формат булып тоела. Ләкин мин бу көннәрдә әле чын-чынлап аңа аны карарга, аңа игътибар юнәлтергә вакытым җитмәде, кызганычка каршы. Ачылыш церемониясен карадыңмы? Юк, шуңа вакытым җитмәде. Мин сиңа аның видеосын җибәрәм. Ярар. Бер сәгать ярымлык. Кара син аны. Ярар, миңа теге тиз генә п- перемотка белән булса да карап чыгармын алай булса. И, бер сәгать Ага. ярымлык мынау.
Ага, аңладым.
Шуннан соң үзеңнең киләсе дәрескә фикерләрең туар мөгаен. Минем бик күп туды, әлегә әйтмим генә. Ярар, ярар.
Торда да бер сөйләшеп аларбыз. Так, мында тагын бер комментарий бар. Әйе, бу ясалма фахымны теге легаль өлкәгә ничек күчерү ягыннан чынлап та күпчелек инде компанияләр, мәсәлән, күпчелек масса мәгълүмат чаралары, зур масса мәгълүмат чаралары менә шул ясалма фәһемне эшләүчеләр белән контракт төзиләр, чынчынлап. Инде аларга э, аларның теге мәгълүматы өчен акча түләнә. Мәсәлән, шул Нью-Йорк Таймс кебек, Guardian кебек зур э, масса мәгълүмат чаралары алар инде ясалма фәһемгә, OpenAI-га һәм башка компанияләргә үзләренең мәгълүматларына куллану лицензиясен сата ала шуның кебек инде менә монда скайтат кулланучыбыз римма син буласың микән ул инде адопның да һәм башка компанияләрнең дә рәссамнарга роялти түләве турында язып китте шуңа күрә бу процесс шулай бара хокукый рәсми өлкәдә миңа калса бу өлкәдә шулай ук теге ниндидер прогресс инде булачак чөнки кешелек болай

Фикерләрегезне, идеяләрегезне Telegram чатына китерсәгез була. Инде барсын да сөйләшеп алырбыз. Рәхмәт бик зур барыгызга.